Alright ma moakɔ aba ɛsa ma mo aha ɛde ba ɛfifi mu dwumadie so ɛdi neɛ agye pilolo agye bɔ me nkɔmɔ agye ɛfifi mu agye obia nyɛ obia wo nyɛ obi me nyɛ obi nsa me se every Saturdays ne Sundays bia no hyira me ɔhema agye pilolo na me nfa ɛfifi mu dwumadie no nto hɔ mma wo na me se yɛwɔ YouTube Facebook fan page ansa na yɛsan so ɛwɔ Twitter sɛ wo hwehwɛ nsɛm bia na wo ho a aha ɛyɛ ɛfifi mu headquarters nsɛm bia wo pɛ biaa wɔ hanom se, enti nkɔ baabi na mɛnkɔtena hɔ sɛ, na this weekend koraa mpo menhu nea ɛrekɔ so wɔ entertainment industry na menhu nea ɛrekɔ so wɔ amanɔne nsɛ na menhu nea ɛrekɔ so koraa, daabi, bɔra Mfifemu TV na ha yi ara na yɛwɔ a nsɛm bebree na agu hɔnom a wobɛhwɛ bi, wobɛtie bi, wobɛkenkan bi nso na nea aka no wode ahyɛ wo kotodwem. Ma obi nso ɛhu dwumadi no bi. Like it, comment, share, subscribe ma dwumadie no ndu pɛpɛm so. Alright mese edin yɛ AJ Pilolo na ɛnɛ mabɔ awura entertainment industry sɛne sɛ yɛn mmranteɛ nom no a wɔn ɛɛto nnwom no de rema yɛn no ɛwɔ sɛ dabia no yɛn bɔ awura hɔ nom yɛn visiti wɔn yɛn hwɛ nea ɛɛkɔ so ɛwɔ nnwontuo mu sɛn na wɔn kita ahodie ɛte sɛn ɛwɔ ɛɛ nnwontuo no mu how difficult sɛn na wɔn Wɔkɔ mu ɔhaw bɛn na wɔkɔ mu wɔ nnwontoɔ mu? Wei na mekɔpuee mu wɔ entertainment industry no mu na asɛm a metee bi deɛ na ani akɔ akɔyɛ nyan kakra. Ɛyɛ ɛyi Kwame Eugene Obie anim no the best artist of the year no ɔde redi MA award 2020 wei ɛyɛ Kwame Eugene Ɛde a ɛde abɛto dwa ɛka asɛm no sei, ontumi nkɔ different channel anasɛ onni na baabi bade battery na akyire waba abɛka kyerɛ Rachel sɛ akyire ontumi sorry ontumi nkɔ ne number bi badre badre nkɔ yia Rachel na akyire waba abɛka kyerɛ me sɛ menfekyɛ wo na asɛm yi a Kwame Eugene Akwalei ɛɛka yi ɛka kyerɛ nipa no yɛ Guru. Guru yɛnim Guru yie paa sɛ wakyɛ wɔ music industry no mu yie. Na Eugene nso yɛ upcoming musician a ɔno nso ɔda obi ase. Na according to Kwame Eugene no, ɔse asɛm bi ɛrefiri Guru ne Richie ntam ɛde reba no, asɛm no ɔno deɛ ɔnnim asɛm no mu so na Guru pɛ sɛ ɔbɛ reache ɔbɛ reache ɔno Kwame Nugent so no ɔde different channel na ɛreache no ɛsɛne sɛ ɔnenam media house na bɛbi bɛbi channels so na ɔredidi reache asɛm na reache a meka ne ho asɛm yi ɛyɛ reache a ɔyɛ Kwame Nugent ne boss anasɛ ne manager ɔno na ɔproduce no ɛwɔ bibia mu ɛnti Eugene deɛ ɔnni tumi bia ɛnti no wo ne reache anya ntɔkwa a Kɔ na ɛne Rachel nkɔ sex ansa na wo ba abɛfrɛ Kwame Yugi. Kwame Yugi se 2021 deɛ ɔmpɛ beef. Sɛ mo no mo ho no sɛ beef no yɛ twa de hyɛ fridge mu na yɛde yɛ nkwan di a, ɔno deɛ ɔhu beef sɛ ɛyɛ ntɔkwa. Ɔmpɛ sɛ 2021 we ɔbɛte sɛ ɔno ne master ɛyi no di anaasɛ ɔno ne ne master ɛɛko because of guru. Daabi ɔmpɛ ne saa. Ɛnti no Eugene se. Ɔsrɛ Guru sɛ ɔno ɛnɛ ɔgyina ha no Guru yɛ ne biggest fan of the world Guru na ɔyɛ ne biggest fan of the world na ɔnnim Prabhupada nim saa Guru ne Rachel rehavi a saa Quincy's Quincy's wei repie ɛde ba na ansa na ɔno Kwame Eugene bɛyɛ Kwame Eugene no ɛfiri Richie so ansa na ɔno Kwame Eugene wei Ɔnyɛ bue n'ano mekɔ me Eugene eeheehe na stars foɔ nkorɔfo bebree alocate ɔno Kwame Eugene ɛmfi babia na ɛyɛ Rachel na ɔ manage no kakra nkakra nkakra na ɔno ɛnɛ ɔno nso aba abɛdu pɛmpɛn bi so se ɔnyɛ obia ɛnti no sɛ wo guru wo ne Rachel mu ntem nnye a mɛnkɔfa akyiri ɛɛbɛka kyerɛ me sɛ me mmra na me bɛ feature wo na sɛ ɛyɛ wo na yɛde wo yɛɛ hɔ a ɛbɛ ɛbɛyɛ wo dɛ Na sɛ mebɛfekyaw wie na mesan meti ba na Rachel asake me a, deɛn na mewɔ yɛ? Asɛm wi wei nyinaa no, ɛɛ Kwame Eugene ɛhavee interview wid Accra based Adum TV ɛna Kwame Eugene ɛkaa asɛm yi nyinaa. Ntɔkwa nketenkete a ɛwɔ industry mu no mu, yɛsrɛ mo sɛ mobɛtwa so na moama baako yɔ ayɛ baako. Ɛ? Moama baakoyɔ ayɛ baako. Me deɛ nsɛm mfimfimmu deɛ, mepɛ no yie paa. Nsɛm mfimfimmu, mepɛ no yie. Na wo Guru na ɔne obi akɔ akɔko na ɔkɔ akɔfrɛ ne ba sɛ ɔmmra na ɔmmɛfeature wo. Ɔno bɛsi dɛn aba abɛfeature wo? Ɛnti Kwame Eugene ɛɛka kyɛ wo wo guru sɛ ɔno deɛ LYNX foɔ entertainment foɔ ɛna ayɛ ne sei. Ɛnti sɛ wobɛkɔ akɔ hu Rachel na wakɔ akɔ wakɔ akɔ pa ne kyɛw anaa sɛ wobɛkɔ akɔ hu LYNX entertainment crew no na wakɔ akɔ apologize a anaa sɛ wapa wɔn nkyɛw a ɛbɛyɛ ne de yie paa. Ɛbɛyɛ ne dɛ yie paa. Ɛbɛyɛ ne dɛ yie. Ɔrenka hwee bio. Ɛnti nea ɔhia firi hɔ ne sɛ, wo na woyɛ pani. Wo na woyɛ pani. Nti kɔ na kɔhu Rachel, anasɛ Ntetemakyi Kuru no, na. Wodi pa kyɛw ato wɔn anim, na nea mo nwa wɔayɛ a moyeyayeyare kyerɛ wɔ channel so no, na ne nyinaa tu atwa. Na sɛ Rachel betumi aka akyerɛ no sɛ ɔno mbra na ɔmbɛ produce anaasɛ ɔmbɛ feature wo a, watumi ayɛ biribi. Na sesei deɛ ɔnni tumi, ɔnni power, ɛnyɛ ɔno na ɔhwɛ ne ho so wɔ industry no mu, obi na ɔhwɛ no na ɔse he is under someone, na nnipa no a ɔwɔ n'ase no yɛ Rachel, ɔwɔ ɔhyɛ Rachel ase nti no ɔntumi mfi ne pɛ mu mfa nkɔ nkɔyɛ biribi, na akyire no yɛaka se Kwame Eugene ne Rachel. Bomutsɛmɔ annkɔyɛ dɛ na Rachel Asake Kwame regye. Daabi, twenty twenty one re eh Kwame yi gye se n'ani da hɔ se aboa ɔwɔ. Ɔmpɛ beef, ɔmpɛ ntɔkwa, ɔno deɛ ɔdɔ ne obuo na agu n'ani so. Ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ biribi a obi bɛka kyerɛ no sɛ ɔno Kwame yi gye ombu adeɛ Daabi, ɔmpɛ ne saa. Enti ɔmpɛ ne tetoe ne ne nuayɛ no. Guru, wo na woanyin. Kɔ na kɔpa kyɛw. Na wokɔpa kyɛw wie a, biribi abɛset. Ɛsiane sɛ mfefeho headquarters deɛ, sɛ woankɔ ankɔpa kyɛw a, ɔkyena wobɛhu asɛm no aba abɛka wo. Wo Guru, yɛretwɛn wo sɛ wo de wobɛkɔ na woakɔ akɔpa kyɛw. Wobɛkɔ na woakɔ akɔpa kyɛw na nnwom no yɛtie na yɛde atwa yɛn ase. Yɛretwɛn wo animanim ya sɛ wobɛkɔ na woakɔ akɔpa kyɛw. Ɛde nea AJ Pilolo, AJ Bɔ Me Nkɔmmɔ, AJ Yɛ Nhwehwɛmu, AJ Obia Yɛ Obia. Yɛwɔ YouTube, Facebook fan page ansa na yɛsan nso wɔ Twitter. Like it, comment, share.